Öňünden ýatladýan sizden gaty kän teklipler gelip gowuşýar. Gepleşik YouTube kanalymda goýlan badyna meň YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýazýaňyz. Agam plan aýdym üçin çagyraýyňda, plany geläýsinda, plany geläýsinda. Siziň diýýän aýdymçylaryňyzyň aglaba bölegine men jaň etdim, haýyş etdim. Olaryň arasynda bolýar diýip soň allanlaram bar. Diňe bir gezek däl, üç-dört gezek bor bararyn diýip ýazga iki sagat galanda Dürli bahanalaryna gelmedikleri bar. Käbirleri bolsa, Aý, bor-la, oňaýyna diýip göni aýdýanlaram bar. Käbirleri bolsa, Öňünden soragylaň jogaplaryny berseň, barjak diýýänlerem bar. Olara-da men ýok diýmeli bolýan. Käbirleri bolsa, Üstümden düşýäň, üstümden düşmeseň barjak diýýärler. Üstüňden düşmeseň men Myhmanyň üstünden düşmedi, kimiň üstünden düşjek? Gepleşik gurak boljak. Oň üçin olaram çagyryp bilemok. Şoň üçin e, men haýyş eden aýdymçymy çagyrmadyň diýip menden gaty görmäň. E, sizden gelýän wideo soraglaram bu gezek goşduk. Tüweleme indi e, agzalar illeşjemiz has işjeň goşulyşyp başladylar. Şoň üçin By gepleşigiň agramly bölegini soraglary siziň özüňiz iberdiňiz, sizden gelen soraglara mine myhmanlara hödürläris. Ýene bir ýatlatjak zadym, gepleşik YouTube kanalymda goýulýar. Käbir sanymyz elli müňläp gezek görülýär, käbir sanymyz ýüz müňläp, iki ýüz müňläp görülýär. Ýöne näme üçindir siz meň kanalyma agza bolmagy unutýaňyz. Şoň üçin kanalymyň edil gapdalynda bir jaňjagaz bardyr, şol jaňjagazy Basyp goýberseňiz meň kanalyma siz awtomatik usulda ýazylarsyňyz. Bir ýazylaňyzda siziň jüýüňize düşýän zat ýok, peýdasam ýok ýöne zyýanam ýok. Meň YouTube kanalyma goşulyň, Instagram sahypama goşulyň, öz sowallaryňyzy, teklipleňňizi YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýollap bilersiňiz. Şo Begenjewiç nokat nol nokat iýleşimize näme berseň beräý. Sag bol, saňa ýakyn köp köp. Ony birinjiden aýtdym. Näme berseň alarsyň dagyny. Royal pianino diýdiň sen. Pianino bilen roýalyň tapawudy bar. Agam ýok ýaşda şu wagt Mergen halypa gepleşiginde otyryn-da. Ol bir sorag ýüze çykdy-da şu wagtlar. Daşyny eşitdirip bolanok muny. Ol ýaşlaryň arasynda garrylar gerek diýýär aýdym. Şoň kompozitorlar. Alyp çykyp bolmazmy? Ýok ol aňsat

Gowy gowy. Şeýle sorag berdiňmi?
Beýl salam. Aw. Ne sowal şeýle. Sen bilen Güljahanyň arasyndaky söýgi näil döredi? Degişip aýdýan. Üns beripdiň. It. Plan zat. Ekeje söz ýeten ok şu taýda. Näme ýok?
Açyk düşünjeli. Şu wagt men bildim a seňkini.
Bileňde näme? Kömek etdimi? Ha. Kömek etdim sen. Hawa.
Närza bolsaň täzeden başlap bileris mesele däl. Iň aňsady. Äý, muny bilmeseň dagy tomaşaçylar şeýle bir üstüňden gülerler. Kimi görýäň? Bilýän.
Adymyň, nime aýdymyň ady? Haýsy aýdym?
Gyz we oglan bar. Gyz bar, oglan bar. Boldumy? Milleti näme? Arap.
Haýsy aýdym? Arap aýdymmy? Awara, siziň ogurlap aýdýan aýdymlaryňyz gara. Ferhat, näme aýdyp otyrsyň sen o? Bu gepleşik diýilýär, boguz, boguz. Boguz diýilýär.
Boguz.
Boguz?

Ha ol näde okeanlar, ummanlarda, deňizlerde. Ýapda ha. Mähriban tomaşaçylar, şeýlelik bilen hem ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň 8-nji sany tamam boldy.